Канашра ӗҫлерӗм. Учительсен институчӗ текенни пурччӗ унта. Ҫав кадрсем ҫитменнипе уҫрӗҫ. Унта Игорь Адеевиче физмат отделен тата историпе филологи отделенийӗ. Мана ҫавӑн пекех Истерпе Хӗвелке Отделен пуҫлӑхӗ те кӑтартрӗҫ. 이제 ҫамрӑк каябан чухне ҫирӗнпе ҫӗре кӑна ӗҫне ӗҫне пӗлсе каймасть, ну, вӗрентсе пычӗ часрах юлташсем. Пӗрмаях проректор, ун чухне ректор мар, директор тет, директор ҫумӗ Ӳкентеев Степан Дмитрич, Степан Дмитрич. Ҫав вите нумай пулӑшрӗ. Ӗҫлерӗм вара ҫулталӑк, ҫулталӑк ӗҫлесен кунта Шупашкара куҫрӑм. Аспирантурӑна кӗтӗм. Егор профессор патне. Унта виҫ ҫул вӗрентӗм те вӗренсе пӗтеричченех мана тӗпчев институтне илчӗҫ. чӗлхе ҫектӗлӗн пуҫлӑхӗ туса лартрӗҫ. Кунта ытлара ӗҫлерӗм. Ҫичӗ ҫул. Унтах кандидат диссертаци илерӗм. Доктор диссертацине те унтах ҫыртӑм. Ҫитмӗмӗш ҫулта нимӗҫсӗр те илчӗҫ. Чӑваш чӗлхине Екатеринче вырӑнчӑкчӗ те, мана вырӑс чӗлхине илчӗҫ, вырӑс чӗлхи Екатерине. Унтан доцент пултӑм, кайран профессор пултӑм. Декан мана хуркалать, сана эпир кунта вырӑс чӗлхи Екатеринче ӗҫлеме илмен, чӑваш чӗлхи Екатеринче ӗҫлеме илнӗ. Атя хатӗрлӗхӗ, вӗренӳ планӗсем ту, ҫӗнсе меле тӑнине пӑх, вӗренӳ планӗсем ту. Вот сана кафедра пуҫлӑхӗ тӑвӑпӑр. Чӑваш чӗлхипе литература кафедрин пуҫлӑхӗ тӑвӑпӑр. Вот. Ну, каланӑ хушнӑ ӗҫсене пӗлнӗ те турӑм. Плансем те хатӗрлерӗм. Мускав кайса ҫирӗплетсе те килтӗм вӑл плансене. Ну, каллех чӑрмантаракансем пулчӗҫ маншӑн. Вот. Пулчӗҫ те чухне Сайкин текен директор. Сайкинпа ҫав ман ҫырусене корзинкана пӑрахаканни туслӑччӗ. Вӗсен участокӗсем, сад-участокӗсем виноватчӗ. Комбайн кунӗнче вӗсем мунчӑнаке кӗретчӗҫ. Мунчана иле Калӑш Прокопьев та ҫӳретчӗ вӗсем патне, ҫавсем калаштарнӑ самана. Кафедра пуҫлӑхне лартассинчен тытса тӳчӗҫ мана тӑватӑ ҫул хушши. Общественных началах теҫҫӗ ӗҫлерӗм кафедра заведующий пулса. Унтан Мускавра Мускава яраҫҫӗ, ученӑйсем те ярать. Чӑвашсене картине, литература картине уйӑрас тесе ученӑйсем йышӑнать те. Мускава, Мускавра ҫирӗплетмеҫҫӗ. Темиҫемӗш ҫулта Ҫитмӗлвиҫҫӗмӗш ҫулта ему, ҫитмӗлвиҫҫӗмӗш ҫулта. Ҫитмӗлвиҫҫӗмӗш мая ҫитмӗлвиҫҫӗмӗш ҫулта. Пире Матвей Михайловичпа иксӗмӗре Пушкӑрт университетне тӗрӗслеме ячӗҫ министерство ячӗпе. Ҫавӑнтан таврӑнӑҫла Кӗтимӗр министерствӑна тепӗр хут та Матвей Михайлович ун чухне декан пирӗн илет. Эсир мӗншӗн тепӗр ученӑйсем пӗр ирӗклетсе янӑ ответ ҫине тӑватӑ ҫул хушши мӗн ҫав ответа ҫав ҫырӑва пернӗ ҫырлахтармастӑр кафедра уҫмастӑр управлени пуҫлӑхӗ калать хӗрарӑмччӗ ӑҫтан уҫас-ха пирӗн Ҫыру илнӗ хыҫҫӑнах сирӗн ректор пире вӑл кафедра хальлӗхе кирлӗ мар, ытти кафедрӑсене уҫӑр-ха тесе ҫыру ярать тет. Шӑнкӑравлать те телефонпа. Вара Матвей Михайлович каласа пачӗ ҫав мӗнрен килнине, ӑнлантарчӗ. Э, Ангулян,

Ҫулсем парӗҫ ӗнтӗ унӑн. Ҫитмӗле ҫитрӗм. Ҫитмӗле ҫитсен сиюлен йӗрсех патӑм. Ана хытаракан хытарара ӗҫӗнчен тӗс кӗрсе ӗҫӗнчен хытарар, передовой туса юлат, туса юлат тесе. Хытарчӗҫ, савӑнса хытар, хытарчӗҫ ун чухне каллех.

Ансамбль вырнаҫтарман икӗ ача ӳсрӗҫ. Асли ывӑл, кӗҫӗнни хӗр. Пурте хӑйсен ҫулне тухрӗҫ. Асли манӑн Мускавра институт стали сплав текенне пӗтерчӗ. Ҫулталӑкна ӗҫлемелчӗ те. Кӗҫӗнни экономист. Кандидат степенне те илерӗ. Пӗр вӑхӑтра кунта экономика министрӗ те пулса ӗҫлерӗ Шупашкарта. Вӗсемпе кӑмӑллӑ вӗсене ҫухатмарӗҫ, кирлӗ ӗҫе тупрӗҫ. Халӑх хушшинче те авторитетлӑ ачасем. Вӗсем кӳренмелли ҫук вӗсем енчен.